abarwaire munonga bakabuurira abantu engiri egyendereire kubahwera okubaasa kutunguura emituurire omu maka gaabo. Ebi bibaire biri omu butumwa obu mushomeirwe enganzi-ihanga Right Honourable Robina Nabbanja aha mukoro ogw'okusiima Ruhanga ogubaire guriho nana okubaasa kutongoza enguuto hamwe nana okubyaara eibaare aha eirwariro eririkuza kwombekwa aha bureeberezi obwa North Ankole. Omu butumwa bwa mukuru w'eihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kandi obushomirwe Right Honourable Robinah Nabbanja Hengazi y'eihanga naagira ngu ekanisa ehikiriire n'egyo erikushomesa abakuratsi baayo okugira amagara marungi, okukora n'amaani ahabw'entunguuka yaabo. It have spectators in the drive towards increasing the household incomes. Thirty eight per cent

and modernized agriculture. Museveni ayongyeire yaagira ngu hariho ebintu ebirikureebwa ebishemereire kuba nibitaibwa omu nkora omuntu wa buriijo yaaba naayenda kutuura ashemereirwe, aine amagara marungi kandi agarikwesiimisa. Ogu ayongyeire yaagira ngu eibura rya sente niribaasa kwihwaho bwanyima y'okutandikaho ebirikureeta esente nka eby'obuhingi n'oburiisa, amakorero, obuheereza hamwe n'ebya karimagyezi. In a modern economy,

Commercial Agriculture, Industries, Services and ICT. Ogu ayongiire yasiima obureeberezi bwa North Ankole ahabw'okukwatanisa kandi bukahajagika gavumenti omu kuhindura embeera y'abantu ba buriijo omu ihanga ryona. I want to commend the leadership of the Diocese of North Ankole for its efforts in fostering unity, peace and development among the believers. Government recognizes the diocese projects aimed towards job creation and poverty eradication. Aha mukoro nigwo gumwe ori omureeberezi w'obureeberezi bwa North Ankole, Right Rev. Stephen Namanya nawe asiimire Purezidenti w'eihanga Yoweri Kaguta Museveni, ahabw'okukora n'amaani hatarimu kuruha omu kuhindura embeera hamwe n'entunguuka y'eihanga. Eky'okubanza niinyenda kusiima mukuru w'eihanga ryaitu president Museveni kureeta transformation, total transformation omu ihanga ryaitu Uganda. Hakaba harimu abantu abarikuhunga nibaza aheeru kwonka hati Uganda nibwo buhungiro bw'abantu b'abashobeirwe kandi omuntu tarikubaasa kuhungira ahataine busingye, you will run to a place which is safe. So mbwenu nitwenda kusiima omukuru w'eihanga ahabw'okukuryetinga environment erikusha etyo. Kandi bo abany'eishengyero ahabwa Kirihuura abarimu Wilson Kajwengye omuny'eishengyero ahabwa eishaza rya Nyabushozi, Jovans Rwenduuru omuny'eishengyerokazi ahabwa district ya Kirihuura nabo boorekire ebi abantu barikwetenga ebyakubaasa

Thus is delaying release of the amount needed to have the ten million doses that your government promised. Mbwenu ninkikushaba omu maisho g'abantu aba mbajwekyeire ngu ministry ya finance eshoze esente dose z'omubazi gw'okutsirika ejwa zihikye aha mangu mangu amasyo gaitu gatafa. Kandi ekizibu kya early marriages nakyo tikikahweiremu up to today. Hakiriyo abarikubihingira bari bato. Kwonka abaishiki bangye n'aboojo, na nimbashabira ngu Ruhanga owaabareebesa Prime Minister, abagirire embabazi mushome muheze ahabw'okuba naimwe nimubaasa kurwamu ba Prime Ministers. Eirwariro eri erya North Ankole Mission Hospital niribarwaho kuba niza kuba riinemu ebitanda makumi ataano, ah'okuzaarira, ah'okushemereza, ah'okuragurira endwara ezirimu nka TB, okukyebera na n'okuragurira abarwaire ba siriimu, okuragurira amaino, hamwe n'ezindi zoona kandi eirwariro eri ribariirwemu kwombekwa sente ezirikuhingana biriyoni ibiri na miriyoni magana abiri. Ndi Job Kato ahabwa Sky TV Ag'enshonga omuri Kiruhura.
Webale Job Kato n'amakuru ago. Omu makuru agandi.